ס'ברענט ס'ברענט רבותי רבותי וואס גייט דא פאר? אונז זעמער דא ביי מענדי'ס טייערס און דא ברענט א פייערל אין די זייט, קוקטס וואס דא גייט פאר די געווירבל, לאמיר אריינגיין זען וואס ס'גייט פאר, מסדר זיין די זאך. אן קיין רעדל גייט גארנישט. סאמער דא, ניסן הקדוש באייר, וואס איז נייעס? ברוך השם ענדי, וואס נאמען איז די זכיה היינט? הער צו, זכיה מיט צו האבן, ניין?
א גרויסע זכיה. האט דיר געוואלט געבן די זכיה. מענדי איז דיין שוואגער, יא? מענדי איז מיין שוואגער, סאו משפחה עסט מען קוגל, סאו איך טו אלעס און גארנישט נישט בעיסיקלי. איך הער, איך הער. סאו וואס גייט דא פאר? איך זעה, איך זעה אז ער ארבעט דא איבער א רעדל.

אסאך מאל מענטשן פאלן אליין אן די לופט און זיי געבן נישט אכטונג און ס'ווערט אויסגעבויגט און ס'קען זיך אפילו צעברעכן. פארוואס האט א פארוואס האט א וואלוו א קאווער? אז ווען איינער וויל קומען ארויסנעמען א לופט פון דיין וואלוו זאל דארפן אראפדרייען א קאווער, דאס איז נישט פלעין זיך קענען אפטון. אה ס'איז נישט פלעין פאר. יא, קענסט דרייוון א קאר אן דעם אויך. סאו די קאסט מוז אריינקומען דא האט מען א אנדערע גוי קען טשעקן די ערעימענט פון די אנדערע וועג.

א רגע, מיט וואס טשעקט ער די. דאס איז זיי וואסער.
זייפיגע וואסער. און ס'איז ווי ס'איז דא די לאך. גייט באבלען, גייט באבלען. באבלט עס ארויס. ניסן, לאמיר זאגן איך בין אויף פארטי פייוו און פלוצלינג, כ'ווייס נישט, די רעדל רייסט מיר ארויס, די לופט איז נישט דא, אדער איך גיי אריבער א פאטהאול, צו וואס ס'זאל נאר זיין. די ערשטע זאך שטעל דיך אפ אין א סעיף זייט, לייג טרייעך צו רוקן צו זיין סעיף, נישט צו בלייבן אויף קיין ביזי עקטיוו ראוד, און גלייך קענסטו אונז אריין קאלן, ס'קען אונז קאלן, וואטסעפפ, און אונז האבן אויך די סערוויס, נישט דווקא די, דו ביסט אבער די שאפ, אונז האבן די סערוויס אונזער טראק קומט אראפ צו דיך, ווי יעדער געווייסט שוין, סאו אויב אונז האבן די רעדל אין סטאק, וויטש. ניינטי ניין פוינט ניין היימישע קארן וואס די היימישע עולם דרייווט, אנגעהויבן פון טעסלעס, סייבער טראקס, דו דרייווט א עקרא, טיאטא סיענא, האנדא אדעסי, עקרא, עם די עקס, האב איך שוין געזאגט, האנדא עקארד, יו נעים איט. לאמיר זאגן אסאך מאל איך זעה מ'רופט ערשטע הילף אדער מ'רופט חברים פאר א פלאץ? ווען רופט מען חברים און ווען רופט מען מענדי סטייערס? סאו יעדע איינער דארף טון וואס זייער דעסיזשן איז, קודם כל פאר פלאגס און די זאכן קען אויך חברים דיך העלפן, ערשטע הילף, חביבים, שומרים, שמירה, איך קען נישט אלע ארגענעזעישאנס נעמען, באט זייער סאך מאל דארפסטו א פלעט, דארפסטו א נייע רעדל וואס זיי קענען דיך נישט העלפן, באט דער איז סערטען טיימס וואס מיין טראק איז נישט אויפן סעקונדע עוועליבעל לייק איז א ווייטע אי טי עי דארף דא די ראקלענד קאונטי היינט צו פארן פון איין עק ביז די אנדערע קען נעמען א האלבע שעה האבן מענטשן ליב צו רופן די ארגענעזעישאנס און זיי לייגן ארויף דיין ספעיר טייער אדער קומט מען צו די שאפ אדער פארט יענער אהיים צו ווייטער צו די ארבעט און אונז קומען צו דיין לאקעישאן וואנס די טראק איז עוועליבעל. מיינסט צו זאגן אויב

קען זיין זיין זייער סאך מאל בייהילפיג, נישט אפאר מינוט צוריק בין איך געווען אין אפיס און א קאסט מיט אונז גערופן, און יענער האט שוין איידער געהאט חברים באט חברים האט יענעם געזאגט אז אונז קענען דיך נישט העלפן, למעשה האבן זיי אונז אריינגעקאלט ווייל און און מען האט טראגט דארט געווען ליטערלי טווענטי פייוו מינוט שפעטער. מיינסט דאס איז מער צו געבן אזא אויפן פלאץ? יא שנעלער א פלאג צו לייגן א ספער טייער, באט וואנס עס קומט צו די זאך דאן דארפסטו א נייע רעדל צו דארפסטו דיין רימעל צובראכן, פארשטיי. קענען זיי גארנישט נישט טון. אקעי סאו וואס גייט דא פאר? דאס איז אלע אינוועטארי? דא איז א חלק פון די קהל, חלק פון די ציבור.
וואס איז א חילוק צווישן די רעדל, די קנייטש, די קנייטש? א חילוק די קנייטשן? יא.
יעדע זאך איז פארט אנדערש, די סמוטסקייט, די. ממש אזוי?
יא. ס'דא מענטשן וואס האבן זייער פארטיקולער. הייסט א רעדל איז א קונצליכע זאך? יא. א שניי רעדל האט מער קריצן אריינגעלייגט. מער קריצן יא, דא די שניי רעדער ליגן נישט יעצט דא. חברה מיינען אז ס'איז פאר שיינקייט הא? ניין ס'דרייווט ס'דרייווט אנדערש. ניין איך רעד צו זאגן חברה מיינען די אלע קריצן. עקשעלי דא האב איך א דאס איז א דאס איז א סנאו טייער דאס איז איינע פון די סנאו טייערס. דאס איז די קלענערע קארן. דאס איז שוין א מיני ווען סייז. א רעדל איז נישט אזא פשוטע זאך. דארפסט וויסן וואס דו טוסט.
ס'איז נישט. אן קיין רעדל קען מען דאך נישט פארן. אסאך מאל פארט מען מיט אויסגעריבענע רעדער. און אסאך מאל ווען מען פארט מיט אויסגעריבענע רעדער קענסט דיך טרעפן פארסט אויף א טונקעלע ראוד און כאפסט א פלעט מיט א אויסגעריבענע רעדל, יא, פארשטייסט וואס איך מיין? כ'האב נעכטן געהאט איינער האט מיך אריינגערופן א קאסטומער ער ווייסט נישט ער וויל ער דארף פאר די זומער ער וויל מ'זאל אויסטשעקן זיינע רעדלעך. זיינע רעדלעך זענען געווען ניטאמאל קיין מצה פלאך, פלאכער ווי דעם, לייק דא וואס איז געווען גראד, מען קען זען. ס'סכנה פשוט צו פארן מיט עס? ער קען קודם אין א רעגן קען ער גליטשן און ער קען נישט וויסן, די סעקאנד דו זעסט די אייזן קען די רעדל עקספלאודן, און ווען ס'א בלאו אוט אסאך מאל קענסטו פארלירן דיין סטערנינג וויעל, פארלירן קאנטראל, פארלירן קאנטראל איז זייער א גרויסע סכנה. איך האב אמאל געהאט א בלאו אוט פון דריי רעדער, איך כמעט געמיינט איך שטארב, טאקער אזוי, די קאר געט א. דאס קען האלטן קאנטראל זיין קאר, סאו ס'איז דעינדזשערס צו האבן אויסגעריבענע רעדלעך, יא. סאו וואס איז די סימן אז דיין רעדל איז נאכנישט גוט? די רעדל איז מער נישט גוט? דא זעסטו די אינסייד אין די רעדל. לאמיך אריין זומען.
די באמפ דארטן? דא די באמפ? יא.
אויב די טרעדס זענען פלאך מיט דעם, איז א סימן אז דו דארפסט עס טוישן דיין רעדלעך. סאו אה דאס איז א סימן? יא.
וואו.
א רעדל האט שוין די סימן. וואס וואלסטו געזאגט ווי אפט זאל מען זאל מען אינספעקטן רעדל? ס'איז גוט פאר יעדע סיזען צו פאר ווינטער פאר זומער לייק אזוי האט מען א קאסיסטענט דעק. ס'קען פשוט זיין א סכנת נפשות? ס'קען פשוט זיין א סכנה אויסגעריבענע רעדלעך יא. דא אויך א שטיקל די דעכעלע. דא איז נאך רעדער. נאך רעדער. אויבן איז נאך.

און איך דארף עס אנפילן און ס'האלט זיך פאר נאך א וואך און נאכדעם דארף איך נאכאמאל גיין סאו איך מוז עס איינמאל פאר אלעמאל טשעקן אקעי עז מען לימיטן די זאכן זעהט אויס.

לעט מי סי. דיס וואן? אה אה וואו ששש געטראפן איינס צוויי. קודם כל מענדי, זעסט די סקרול? דאס איז געווען. דאס האב איך געהאט מיין רעדע. מיט דעם האסטו געוואקט לעצטע שטיק צייט. וואו.
באט ס'האלט די לופט אינסייד, ניין? סאו זייער סאך מאל ווען די וועג ס'בייגט זיך צו דאס באקומט עס אביסל ספעיס דעמאלטס ליעקט עס, באט נישט אייביג מוז עס ליעקן ווען דעמאלטס איז געווען א סלאו ליעקינג.
ער זאגט אז ס'ליגט. ער זאגט אז ס'ליגט נישט. וואס איז פשט דערפון? אז ס'זאל נישט מאכן קיין פלאג? סאו אסאך מאל ווען די סקרול ליגט אינסייד ווי איך האב פריער געזאגט בייגט זיך עס סאו וועגן דעם קען זיין ס'האט פארלוירן לופט באט ס'מוז נישט זיין. ס'מוז נישט זיין ס'דא א לאך? ס'מוז נישט זיין די סקול איז געגאנגען אלל די וועי דורך און דורך.
סאו ס'לוינט זיך נישט צו מאכן קיין פלאג? איך רעד יעצט די פלאג קען ערגער מאכן? די פלאג דארף מען מאכן א גרעסערע לאך און א פלאג איז ניינטי ניין פוינט ניין פערסענט סוקסעס רעיט סאו פאר די איין פערסענט זאל עס זעהן נאך א טאג צוויי אויב ס'ליגט נאך נאך נאך ווייטער וואלט מען געמאכט דא א פלאג סאו די מייל גייט בלייבן מאוסט פראבעלי ער גייט עס קענען זעהן. רבותי מ'האט געטראפן א לאך! מ'האט געטראפן א לאך! נאך א סקרול, מ'האט געטראפן נאך א לאך אין מיין רעדל, איך האב געמיינט ס'איז אלעס פארטיג, אבער דער זכר רופט מיר און זאגט מיר, אונז האמיר נאך א לאך, ס'איז געבוירן געווארן נאך א לאך, נאך א לאך. ער שלעפט ארויס די נאגל, אאאא, די גאנצע לופט גייט ארויס, לעמי סי, לעמי סי. וואו! עטס הערטס ווי די לופט גייט ארויס? די דאס איז געווען אינסייד די נאגל האט עס געהאלטן די לופט אינסייד. חו דארף מען א פלאג נישט סתם. עטס גייט מיר אריין לייגן א פלאג ער מאכט קלאר די פלאץ דארטן. לחיים. דעטס איט? דעטס איט.
רעדי טו גאו? אבער איז יא. ער דארף נישט טשעקן צו. ער גייט עס ספרעיען. ער גייט ספרעיען צו זעהן צו די פלאג איז טאקע גוט אריין. ביז דערווייל באבלט עס נישט. פון שטאמען יעצט וואו גלייך פאר די זומער סיזאן פון די יאר טווענטי טווענטי סיקס, למספרם ווי מען זאגט, די אידישע עולם איז שוין, די עולם איז שוין אביסל אויבן, מען מאכט שוין קאנסטראקשען אויף די באנגעלאו קאלאניס, און א גאנץ יאר האבן מיר אונז דארטן אפן א שאפ. צו מארגן קומט מען שוין אריין א טראק לאוד א טרעילער לאוד פון א גאנצע ריסטאק פאר צו האבן דארט אלעס רעדי פאר די זומער אהה און זיי זענען דא צו סערוון יעדעם איינעם. און וואס איז די אדרעס דארטן?
די אפסטעיט שאפ איז סיקס זי טרי פלעזענט וואלי ראוד סאוט פאלסבורג ניו יארק, כ'געדענק נישט די זיפ קאוד אויסעווענדיג איים סארי, די פאון נאמבער איז די זעלבע פאון נאמבער ראקלענד אפסטעיט איז אייט פאר פייוו סיקס טו פייוו טו זערא פייוו זערא. קען דא קאלן, וואטסעפן, טעקסן, און ס'דא אפאר חברה וואס גייען טרייען גלייך צו אנטצינדן א קאל און זעהן וואס ער עס וואס מ'קען דיך העלפן. רבותי!
רעדער איז די זאך! רעדעלעך! זייער געזונט ניסן! טענק יו!